туохха быһа этиигэ даҕатыгдыыр буоллаххытына биһиги Стамбулгэтиин уон биэс уон түөрт уон биэс күннэригэр улахан уйгу буйан ыһыахпытын ирдэнэрэбит ыһыахпыт аата тыл утума уларыйбатын санаа ситимэ быстыбатын Туука уйгулаах ыһыаҕа диэн буолар. Бүгүҥҥү быһа бииргэ эһиэхэ кэпсиэхпитин баҕарарбыт ыһыах диэн тугун, ыһыахха сакральнай цифралары туттуу, ыһыах тиэрэ-туома уонна ыһыах тэрээһинин тосхолун, улаатар программатын билиһиннэрии курдук сырдатыы курдук буолар. Оттон бириэмэ ыксайан кэлдэҕинэ ахсын, оттон бука бары Саҥа таҥас тиктээн, эмээхситтэн аҕа былаас баараары, кыргыттар саҥа таҥасы ситээри, сумкалары ситиһэр бырааһынньыкпыт буолар, эр дьоннор көрүлээн, ыллаан, туойан, сынньанан, айылҕалыын алтыһар соҕотох күммүт, сахалар соҕото бырааһынньыкпыт ыһыах буолар. Дьэ ол курдук билигин эһиэхэ ыһыах туһунан кыргыттардатыахпын баҕарабын. Ыһыах диэн оттон ыс диэнтэн тахсар. Ыт диэн сүрэйин кэрэспээнин ыһа-хороо, баайдык буолук олорор туһуттан уонна кыһыны этэҥҥэ кыстаабыт кутун үөрүүбүтүттэн былыр-былыр да диэн биһиги былыргы ыһыат уһаллар этэ. Ол ыһыат уһалларыгар хайаан даҕаны сэттэ түһүмэҕи барытын тутуһаллара. Бастакытынан, ыһыахха кэлэр киһи сахалыы хайбаччы мааны таҥаһын таҥнан кэлиэхтээх, Айыыларга кэрэхситэр гыныйыҥ. Ол эбэтэр айыылар бу бу саха урааҥхайа биһиэхэ кэлэн ыалдьыттаан, биһигитини алҕаан, ааппытын ааттаан, алгыс иҥэринэр күнэдиэннэр, олор биһиги тоҕус айыыларбыт уон икки халлаан олохтоохторун кылары үөрэллэр-көтөллөр эбит. Ол иһин ыһыахха сахалыы таҥнарбыт булгуччу баар. Иккиһинэн, ыһыах ыһыллар туһугар алгыска сылдьыы Бу төлкүнү түстүүр, саргыны салайар уонна дьону тосхойор аналлаах диэн буолар. Ол эбэтэр ырыаска хайаан даҕаны иккиһинэн алгыска саддыахтаахпыт, артыаныахтаахпыт уонна алгыһы бу айыы аймаҕа айаҕыттан алларан таһаарарыгар хайаан даҕаны үтүөнү, кэрэни, кырдыгы эрэ ырыҥаланан турарбыт ылыныахтаахпыт. Үстүһүнэн, үстүһүнэн Айыы кымыһа, айыы тоҕайыан баар, ол эбэтэр айыы утаҕар айыы алгыһа, айыыларбыт алгыһа түһэр, сылаас тыыннары түһэр, уо ыар аһыгар үөлүгэр булгуччу уйгу буйан тардар ымгылаах буолаллар. Бу ыһыахха тото-хана аһыахтаахпыт, булгуччу хопчуохпут эриллиэхтээх, оччоҕуна биһиги уйгу буйан олоххо олоробут уонна сайын кыһыммытын Тоҕо кыйдаах кыһыммытын ыалдьыбаттамыт эрэ этэҥҥит уруктаахтык диэн. Көрдүһүнэн, ыһыах буолан баран оһуокай оонньуулаах буолар. Бу оһуокай оонньуута киһи түргэтин көтөҕөр, санаатын сааһылыыр, сэниэ эдэр, күүс-көмө буолар оонньуулуттан билбэттэрэ. Ыһыах оһуокайа хайаан даҕаны алгыс тылларынан ыйдарар уонна кини кыһыммытын этэҥҥэ туораабытыгар бу үрдүкү иннилэргэ махтанан, этэр оонньуута буолар. Бэсиһинэн ыһыах көрөн ол эбэтэр куонкурустарбыт, күөн күрэстэрбит, күрэстэрбит бу биһиэхэ дьолу тардар, чэскили ырыҥалыыр түһүмэхтэр уонна куонкурустар буолаллар. Алтыһынан ыһыахха кыыһа тымтайа сылдьыһыахтаах Өлүөх куонкурустарыгар кыттан, тэрээһинигэр кытта сылдьар буоллахпытына, дьэ биһиэхэ бу үтүөнү түстүүр буолар. Саха урут уруккаттан киинэлэргэ да төллөр, докумуоннарга да төлдөрүннэр, түмсүүлээх омук кини төһө даҕаны алаастарынан тарҕанан олордор, урут ыһыах ыһар үһүү диэтэхтэринэ бука бары сүмүрүөннээн түмсэн, тарбах-тарбахтан, тардыһан, ойоҕос-ойоҕостортон өйөнсөн, аһаан, үөрэн-көтөн, оонньоон, көрдөөн тарҕаһаллара уонна бэйэ-бэйэҕэ алгыс этиһэллэрэ. Ол этиһии бу алгыһы түстээһин оһуокайынан, ыһыах көрүнэн-нарынан уонна алтыһыыттан тахсар. Сэттиһинэн, ыһыахха булгуччу үрүҥ күнтэн күүс ылыахтаахпыт диэн. Бу ыһыах күн үрүҥ күммүт аргыый наллаан тахсыыта Бу Үрүҥ түүн диэн ааттанар бу үрүҥ түүммүтүгэр аламай маҕан күммүт тыа сахабыттан ойон тахсыыта, күнүмүрдээн кэлиитэ бу сахаҕа сэниэ эдэр буолар. Бу ол эбэтэр туох-бар куһаҕан санааттан, дьон тылыттан өһүттэн күн сардаҥата араарар этигиэннэр биһиги өбүгэлэрбит итэҕэйэллэрэ, күн бүгүҥҥэ дылы олор сыдьааннара итэҕэйэбит даҕаны. Дьэ, ыһыах туһунан кылгастык кэпсээтэх нэһилинньик ыһыах диэн уопсай ирдэбилэ үрдүкү айыыларга сүгүрүйүү буолар. Ол эбэтэр билигин сакарааны сыыппараны интириэххэйин ыһыах сакарааны сыыппаралара ыһыах сакарааны сыыппаралара сэттэ, тоҕус, уон үс, уон икки, уон түөрт, уон тоҕус, сүүрбэ үс, сүүрбэ икки Сүүрбэһиккэ отут тоҕуон тоҕус диэн цифралар үти, биһиэхэ сакральнай цифралар буолаллар. Ол эргэр атыыны эттэхпитинэ аптаах, дьиктилээх, уратылаах цифралар. Ыһыах сиэригэр-туомугар бу сценарист буоларын быһыытынан, сценарийин тыылбыт киһи буоларын быһыытынан хайаан даҕаны цифраларга тохтуу Куорат диэн оттон барытыгар эдэргэ дылы математика, тарихка, наук диэн курдук цифра саҥара саҥабытыгар, тустар малбытыгар, талбытыгар бу аҥардас киһиэхэ кытары цифраттан турабыт. Ол эбэтэр бу ырыахпытыгар булгуччу тоҕус арчыһыт, тоҕус айах тутааччы, тоҕус сэтир, сэттэ кыталык, Алыс кыталык кыргыттар тоҕус туруйа буолатар диэн курдук ити барыта Степаҕа аһатар. Тоҕус уон тоҕус кымыс иһээччи, тоҕус уон тоҕус оһуокайдьыт диэн курдук барыта ол оннукка аһатар. Онтон бу быйыл биһиги кэриэр ыһыахпытыгар ис тыл буолан баран чуукаар ыһыаҕар ыытыллан эрэр. Бу дьиҥнээх ыһыах ыһыахтыыбыт, дьону кытары аллаайым буолбата, телевизор нөҥүө буолбаккабыт эрэ, бука бары эппитин сүүрүүтүнэн, бу күөх үкэр окко үктэнэн, бэйэ-бэйэбитин кытары алтыһан, илии-илииттэн тутуһан оһуокайдаан, алгыс иҥэринэр соҕотох бырааһынньыкпытыгар диэн бу Чуукаар нэһилиэгин олохтоохторо булгуччу кыттыахпытын наада. Бу ыһыахтык сценарийын Ол даҕаны мээнэ уһуруйуу диэн буолбатах, киһи өйүттэн-санаатыттан ылда таһаар диэн буолбатах, шоу программата буолбатах. Бу туһаайан сахалыы сиэргэ-туомҥа, күнү сарыгар, күн эргииригэр уонна күн-дьыл хаамыытыгар олоҕуруммут оҥордубут. Икки тыһыынча сүүрбэс сыл одун хаан сыла, ол эбэтэр кини алгыһа тыл утума уларыйбатын, санаас түмэр быстыбатын диэн, ол онно олоҕураммыт дьэ бу биһиги ыһыахпыт хаамыытын оҥордубут. Ыһыахпыт уопсайа сэттэ түһүмэхтэн туруоҕа, сэттэ үстэлтэн бу Султаарга эмиэ сэттэ ыһыппара олус күүскэ сыһыаналанар, аҥардас ньымарааммыты ылан көрдөхпүтүнэ сэттэ ыһыппара баар. Эппи диэн оттон ханнык баар омукка үтүө турар, ол эбэтэр үтүөнү түстүүр диэн, дьэ манна күөх оту киллэриэхпит, кэсиирдэри ыһыахпыт, айыыларга сүгүрүйүөхпүт, күһүргэбитин ыраастыахпыт. Манна мээнэ көстүбэтэх бу Кудяков уонна Шерошевскай материалларыттан ылыллыбыт, алгыстары туһанныбыт, үүнэр сооружениеларын оҥороммут биотелкэ эр дьонноро бэлэмниэн, оҥорон бэлэмниэхтэрэ. Олор сооружениеларынан туттан малларбыт, салларбыт холобура уһуйах тикти диэххэйин, уһуйах дьалбыыт диэххэйин, тимир иһиттэрбит, быыспахтарбыт, ити барыта цифраларынан буолуохтара, устуукатынан Ол онно тии болҕомтону уурдубут, тоҕо диэтэр, бу кэнники кэмҥэттэн истэр буолбатах, ыһыахтар наһаа шоу буолан эрэллэр. Ол оннук гыммаккалга эрэ биһи төрүттүү төрүт түөлбэттэн төрүт сиэри-туому тутуһаммыт оҥорорго былаанныырбыт. Онон Чуукар нэһилиэгин олохтоохторо эдэрдиин, эмэнниин, оҕолуун, улуулуун, ыччаттыын, кырдьаҕастыын Эр дьоннуун, дьахталлардыын, кыргыттардыын бука бары түмүстэхпитинэ, бу биһиэхэ улахан уйгу быйаҥ ырыаҕа буолла диэммиккэ, бэйэбит астыныахпыт, дуоһуйуохпут, үөрүөхпүт-көтүөхпүт, аны биир биир ыһыах алгыһа тоҕус сыл устата дьайар диэн этэллэр. Онон дьэ бу үс сыл буолан иһэн баран ыытар ыһыахпытын булгуччу үрдүк таһымнаахтык, бука бары түмсүүлээхтик мустаммыт, биир дьиэ кэргэн оҕолорун курдук өйгө-санааҕа олороммут, олоҕураммыт ыһыахтаатахпытына, дьэ бу биһиги ааспытын-суолбутун, төрөөбүт түөлбэбит ураты туомун бараныга кэдирэхилигиэн Диннигин турумут билигин Мариса Семеновна эһиэхэ бэрт кылгастык ыһыах тэрээһинин торумун билиһиннэриэҕэ баһаалыстыы. Үтүө киэһэ буоллун. Быйылгы саппатыттан Сахавтономнай Сэбиэскэй Социалистическай Республика сүүс сыллаах үбүлүөйүгэр аналлаах Сылу тумаларыйбатын, санаа тутуматыстыбатын диэн ааттааммыт быйыл ынахпытын аһаарыллыбыт. Ол курдук, бэс ыйын уон түөрт күнүгэр киэһэ аҕыс чаастан Платон Алексеевич Ойуунускай айымньытынан сүүс сыллаах улуу былаан иэнинэн сценарийга олоҕураммыт кылгас, олох кылгастык, онон аһыллыан олохпут кулууп иннигэр таһырдьа. Ол кэнниттэн тоҕус чаастан дьэ Кылгар муҥуриэтин күөлбэкит дыларыгар бу үйэлэр күрэхтэрэ буолуоҕа, күн туналы күрэс. Бу

Онтон уон биир чаастан дьэ тыл-тума уларыйбатын, санаа тутуматыстыбатын диэн чугас уйгулаах ыһыаҕын аһыллыытын тиэрэ-туома саҕаланыаҕа. Онтон бу ол сиэрин-туому кэнниттэн Өлүрүк куйааска ыытылалытаан айыытын утаҕа көл-сарыал сэбиэтинэн кынаттанным диэн көмүс илиитин сиэрэтэ оҥоһулуоҕа уонна дьэ бары онно күтүөннээн олороммут өлүөхпут кымыһын ыйаппыт уонна бу таһынан ол таһынан так кэлими кэрэхсиэххэ кэлэри кэпсиэххэ

аатынан өбүгэ күрэҕин таһаарыыта. Он ол кэнниттэн Ии Алабар Уйдаран диэн Прокопий Чуукаар аатынан оҥорбуттар күрэхтэрэ буолла.

Ити курдук тэрээһиннэрбит ити курдук ситимнээхтик бара туруохтара, күн иллэҥэ оһуох, онон бука бары нэһилиэгин олохтоохторо биир күүс, биир сотору курдук биир сомоҕо буолуохтайын диэн ытыҥырабыт, ыһыахпытын үрдүк таһымныыр ыйдыахха. Көрүннэ оттон ис сүрэхпититтэн баҕатыйан тураммыт бу ыһыахпыт буоларын туһугар кэрэни кэрэхсиир курдук, Айыылартан алгыс ылар курдук